Ta paga mi pa traha un flyer pa un federacion, ma go an extra mile pasobra mi ta para i nan pa sirbi e federacion. Nos tin cu ect pone e sport database como prioridad. No, nos a tin nos a tin nos conflictonan di trabou, pero mi tin cu bisa si cu m'a for a wak cu den mi bord lo bay tin hennan experiencia cu lo a yuda guia mi. Curaçao Sportscast Game Over. Saludos y bon bini na otro episodio di bo programa Game Over, caminda tur wega caba. Awe como invitado nos tin Christine Dania, e presidente nobo di FDOK. Prome cu nos bai conversa un rato cu Christine, nos ta recorda bo pa suscribi riba nos canal di YouTube pa asina bo tambe keda avisa na momento cu nos tin un episodio nobo. Djis primi bel y tur cos ta cla. Bo tambe ta wordo avisa. Christine, bon bini den Game Over. Danki brocha, danki pa invitashon. Presidente nobo FDOK, kara kara. Ke esei ta bisa bo? Bo, mi tin ku bisa ku ainda e ta un sintimentu, mi bisa unreal. So ora mi google e presidentenan rònt mundu di e Komite Olímpikonan, ami ta esun mas yòn den henter nos region i tambe mundialmente. Pues mayoria di abo ta haya presidentenan tiki mas di edat. E ta algu con mi no por mi no por splica. Ke mo ke motiva bo pa bai como presidente? Bon, e ta bai way back di hopi hopi aña pasá, caminda mi tabata un atleta mi mes. Na djesun aña mas o menos, temporada mi ta tin djesun aña, mi a cuminsa practica e deporte di tennis di mesa. Anto den rap. Conoci como ping pong. Ping pong, correcto. Den tempo corto, rápido, mi a haci e deporte cu hopi bon. Despues mi a tin un talento p'e. Ta pone Asina. hasta racket mo como ne. Sí. Los te bimpe. Sí. Sí, sí. Mi a representa Curaçao e ori mi ta kora na interinsular. Dus mi bai Boneiru, nos a tin un competencia, mi a destaca, mi sali subcampeon, mes ora mi a bai wega den di Caribe, y nan mi a coge di tres lugar, mi ta kora cu solamente diesun aña. Asina mi carera deportivo a cuminsa, mi a tuma e hopi na serio, mi tin cu bisa, mi a practica esaki te cu mi diesnuebe aña. Den mi diesocho aña, haciendo diesocho aña, Mi a bai weganan Sentroamerikano i Karibe i nan pa mi sorpresa m'a klasifiká pa weganan Panamerikano. Pa bo sorpresa? Di kon bo sorpresa? Sí, pasobra e nivel di Sentroamerikano i Karibe ta hopi haltu. Oke. Pero mi a klasifiká numa ku mi no por a sigui mi karera deportivo pa motibu di rekurso. Mi tin ku bisa ku ora bo ta mane ègt un tòp spòrter òf bo ta train hopi mas ku normal e ta bira hopi kostoso. Bo tin ku paga pa nutrishon, terapista, mental um, training, y tambe bo coachesnan pa bia cu bo, etcetera. So e no tabata facil pa mi por a sigui den mi carrera. Anto cada vez mi ta tin un struggle di haya sponsor, haya yudansa. Anto netamente den e edad di 17, 18, mi tabata terminando mi estudio tambe na Maria Immaculata Lyceum. Okay. Pero mi tabata sa ainda kico mi ke bai studia pe. So mas mi tata enfoca echt riba deporte, mi hega olimpiada. E temporada ey tabata Nederlandse Antilliaanse Olympisch Comité. Prome cu bo sigui cu bo estudio, E parti ku bo a klasifiká sin por sigui, nan mi tiki mas tòg di dje. Bon, mi ta kòrda, pa mi no ta e ra mi a bai, si mi no ta era, Guyana i nan mi a klasifiká. Anto mi mester a bai Kartagena. Na Kartagena tambe mi mester lunga un par di wega, mi a kai afó, mi ta kòrda. Despues mi a haña un oportunidat un bia mas pa por a hunga algun wega, mi a haña un wild card. I nan mi a klasifiká pa bai e weganan Panamerikano. Pero. Pa bo bai Panamericano ta hopi costoso. Bo tin cu paga e biahe. For di mi cabes mi no ta cord awor ki unda Panamericano tuma lugar e aña ey, pero mi ta tin cu paga e biahe, paga tur e cena. Entonces ya si bo no tin e recurso, ando si no tin un structura bon pa loke ta trata beleid of top sport, bo no por sigui. Pasobra e biahe no ta un cos di dos mil florin. Mi ta cord e tempo ey tabata rond di diesun mil florin. Pa mi mama e tempo ey, Tabata casi onmogelijk pa sa kesen. Mi coachnan tambe ta ta yudami cu tur torneo of tur campeonato cu mi ta bay internacional tambe onmogelijk pa yudami sere fondo ey. Pues helaas mi no por a sigui. Kico a bisa bo e tempo ey Christine? E tabata un desapunto. Un cos grandi sina bo dilanti ento toch bo no por participa? E tabata un desapunto hopi grandi, broertje. Bo sa dicon mas E ta el a keda bira un desapunto, mi ta corda na Puerto Rico, no, gaya na Republica Dominicana, mi ta corda ma logra gana un mucha Venezolana. E mucha ei awor he ta para number nuebe riba ranking mundial, Andrea Diaz. Anto, ora bo mira e tipo di cosnan ei, bo ta bisa si mi a sigui, mi lo tabata hopi leu pasobra. Christine Dania, Corsou, numero ocho. Correcto. Pa mínimo. Mínimo. Pero mi no, helaas mi no haya e sosten. Mi no a, e tempo hita mi, mi, mi por haya un scholarship, pero ya mi mama nan tampoco no tabata hopi na altura. Kiko ta nifica student athlete, con e cos te bay, naturalmente con mucha muhente laga mi bay zomaar. Mm -hmm. Des no ta tin suficiente informacion ni un structura di un tòpspòrt beleid kon e yu ta sigui kana desaroyá pa unu e bin representá su pais bèk òf p'e desaroyá i logra su metanan komo deportista, ku uiteindelik ta bira un exposure pa su propio pais. Des e tabata un desapunto hopi hopi grandi. Mi ta kòrda anto mi diba sa mi ta bai retirá komo deportista. Mi ta kòrda den balkon na sala di Recreo Airin Moreno mi coach di ku mi, Bèrdat bo ta bai hasi kos aki? Mi di kuné, Ègt. Mi no por sigui mas. Esei ta por ta e motibu spesifiko ku bo a retirá komo deportista? Korekto. Pasobra mi ta manera, mi ta ègt bai keda bringa, mata mi kurpa. Mi tabata train shete be pa siman, kuater ora pa dia. Mi warm up, mi tabata warm up tres, kuater ròntchi rondó di un vèlt di futbòl. Pero me ku mi kuminsá train. Pasobra pimpòn ta un deporte di hopi kondishon. Entonces mi treinennan tabata gewoon algu hopi. Dediká. Dediká pa mi tòg no haña oportunidat. Anto ri mi a disidí, bo sa, mi tabata yama mi coach Meneer. Di ku ne manera, awor aki sí, pa mi it's a done deal, mi no ta bai sigui ke kos aki, pero mi ta bai wak kiko mi ta hasi verder. Despues mi a bai kas, mi ta kòrda mi tabata hopi down, anto mi di, bo sa, mi ta bai hasi sport docent, mi ta bai studia sport docent na Hulanda. Apesar di desapunta i bo kimen, tòg bo sigui den deporte? Mi ta sigui den deporte, pero no komo atleta, pero sí komo un. Di un manera òf otro. Un manera ku ta bai yuda guia futuro atleta. Como es por docent mi ta cora ma bay Haagse Hogeschool y nan ma switch mi di bo sa eigenlijk mi yo mi haci maneho di sports management pasobra sports management mi ta haya hopi mas oportunidad pa traha den maneho anto si bo traha den maneho bo por yuda structura bin cu cierto beleidnan cu atletanan cu ta bin den mi E siguiente generashon no ta bai pasa den loke ku ami a pasa òf e ta bira un tiki mas fásil pa nan e oportunidat sí pa nan logra nan sueñonan, anto tambe ku ta nifiká juist i ta nifiká algu grandi pa pais Kòrsou. Entonces i nan e swech a bini na mi diesocho aña mas o ménos ku mi a disidí ku nò mi ta bai hasi maneho di deporte òf slash e tempu ei spòrtopleiding komo spòrtdosent algu ku ta guia hopi, algu ku ta yuda esnan ku ta bini despues di ami. Akoba si bo mira atras bo ta satisfecho tòg? Como bo kiss esey? Hopi satisfecho mes. Mi tin un bisa di mi prome aña di estudio, mi ta mane ken a manda mi hasi cos aki. Pero, segun añanan ta bai, kere mi hopi satisfecho. Despues cu mi a bin beland den nos Comité Olímpico como tradw, Sport and Project Manager, na Federacion Deporte Olímpico Curaçao, y nan mi a kabe mira sigur sigur cu Dios su plan ta perfecto, pasobra Ora m'a beland na F-Talk ta netamente loke ku mi tabata kier a hasi. Anto m'a haña hopi oportunidat pa biaha internashonal. Wak kon e otro Komité Olímpikonan ta funshoná. Wak kon nan tin nan tòpspòrt beleid. Kon nan tambe a sali di paisnan ku no tabata logra hopi, nan a strukturá. Anto ora aki nan ta sumamente altu pará den nan tabla di medaya òf e tabla di medaya den nos region. Ta esei nan mi un motivashon, un boost pa nò, des es het. Mi ta den e parti di tòpspòrt, den e parti di beleid. Anto. Esaki ta e motivacion pa un dia bira. Si. Ta bin un, ta bin otro, no ta kiri stin daña pa representa no. Tog nos tog no bo por guia. Corecto, si. Awo nos nos a parti, nos a wanta pa bin bek riba e studio pero nos a pasa tog te nos a yega na trabou. Nos ta bay bek un rato pero menos bin e parti di e trabounan na FDOC te ku awo ku bo presidente e parti di bo recordnan. Konta nos un tiki di dje. Esei ta di Ternas di Mesa? Di Ternas di Mesa, si. Si. Bon, mi ta kòrda di ami tabatin binti i un aña. Mi por a ma bai eingèlèk un ratu, bin bèk. Anto mi por a partisipá den diferente kategoria. Un tabata damas, sòri, no ta di ami tatin binti i un aña, di ami tatin diesnuebe aña. Mi no ta kòrda pasobra mi tabata asina hopi. Edad no ta importante, logro ta importante. Si. Mi ta kòrda mi por a partisipá nòsteis den hubenil, pasobra mi a gana di hubenil. Sèta diesocho, diesnuebe mi ta tin. Hubenil femenino mi ta por a partisipá, mi por a partisipá di mixt, dòbel, des un hende hòmber, un hende muhé, dòbel. Mi por a partisipá den dùbel tambe femenino. Mi por a partisipá un U binti un. Anto e otro mi ta kòrda U diesocho. Des hubenil. Senior femenino U binti un, mix doubel ku doubel, tabata sinku kategoria. Anto mi ta kòrè ahi, volgens mij no tabata na dos mil dies mi ke sa, si, ma ku e sinku oro den tur sinku kategoria. Bo ku e kampion den tur kategoria. Den tur, mi ta kòrè asin ta. Kinan Christine Nania lidera loke ta pingpong ahi na Kòrsou. Si, ma gana mi ruma hòmber mes den U binti un mi ta kòrda. Anto plus ma bai final ma cu e campeon den tur e sobra categoria. Esnan dubbel bo ta corre ken tabata hunto cu bo? Si den dubbel mi ta corre mucho moe Lidia. Ta activo ainda? Mi ke sa cu no. Okay. Anto den mix dubbel Dimitri Leon. Si si ta activo ke tu bai. Tambe ta activo ainda. Ke tu bai poniendo drama den e deporte. Sigur sigur si. Esnan hunto grandi nan cu Corsou a conoce pa loke ta e deporte di ping pong. Yes. Anto cinco aña cinco categoria campeon den mesun aña esey ken ta mas seca? pa loke ta tanto logro sine den un ai, den un campeonato. Bon acorda? Mm, no, Ni cuando na llega dos, tres, cuatro. Sí, mi kesa tin sí coronel y vos, volgens mij. Mm -hmm. Akwe dos tambe. Maria Antoinette Kili Aworeki tambe. Ah, ah, sí. sí, pero sí, cinco, cinco, no fácil. No fácil, no. Sí. no seguro no fácil. No. Logro sí, ni seguro. So, digo, verdad, tambe sí, edad que botín, anto den, ki temporada, so, den mi caso, mi te corra net, Am tin e mucha homber nan, u binti un bo dun akontre mucha homber tambe. I mucha homber ku nèt hasi binti dos. Anto esei a pone ku mi e kategoria di binti un por ta nèt e fuerte nan, a fuerte esnan ku ta nèt por ta por gana bo, a basa pa binti dos anto e maya oportunidat di hunga den u binti un anto kohe kampion. Dus ta un tiki. Un ganga kai bo aprovecha. Korekto. Mane mi kouch su bisa mi semper suerte ta ora preparashon topa okashon. Korekto. Bon, great. Sigur. Un bonita DJ. Sí. Sí, e ora ei bo a bisa tambe ta den un chefinal ei bo a gana asta bo ruman. Ke men den famia tin mas hende aktivo den pingpong? Sí, mi tin ku bisa mi ruman hòmber a kuminsá ku pingpong eingelek. Mi ruman hòmber. Sí, ta mi tambe a puntra kon bini bo a skohe pingpong? Sí, ami eingelek bisa eerlek brurtje mi tata tabata hunga sòfbòl, mi tata fayesé entretanto, pero mi tabata wak mi ta kòrda sòfbòl na Koningrijk Spelen na televishon. Ando mi ta keda bisa mi mama, mama echt mi ke bai hasi softball, mi ta bisa mi tata tambe. Pero awor mi por komprende ku mi ta grandi, ora un mama ta bezig ku su trabou pa sòrg pa kas, tata tambe ta bezig, no ta fásil pa bo iba bo yu'a hasi deporte. Pasobra bo tin wak orarionan. Rollenbal ta unu. Korekto. Awor kida mi ta pasa den dje, mi sa nan struggle di e tempu ei. Ando mi tata tabata tira bala henter dia den kura pa mi ruma homber. Ando mi ta fang e balanan, fang e balanan. Nunka mi ung'a sòftbòl, mi sa ku mi bo ung'a sòftbòl bon tambe, pasobra mi tata pone mi fang e balanan. Ando mi ta bis'é semper, manda mi sòftbòl, manda mi sòftbòl, pasobra mi ta tin hopi energia. Esei si mi sa, ando nos bisinan tur tabata mucha homber. Entonces semper mi ta ung'a sòftbòl, futbòl, pio ku mucha homber. Mi mama ta bisa, bon ta mucha muhé, bo ta akòrda. Anto ora m'a bai pingpong, òf eigenlijk mi rumon hòmber, via di un otro un bisiña ku ta su amigu, a kuminsá un a tèna si mesa. Anto mi rumon hòmber a bai, pero souiso a mingé keda kas mi so tòg, mi ta bai su tras. Anto ora m'a bai su tras e promé dia m'asinti bo un mucha wak, mi por a durmi, e di dos dia mi di ku mi tata mi tambe ta bai. Dus ora bo ta bai mi ruman laga mi tambe keda, no bai ku mi. Anto einan m'a keda, anto mi ta kòrda e tempu di meneer Macloyd ku jefrou Macloyd, Edith Macloyd a fayesé tuvallig awor aki, mi ta kòrda Juffrouw Edith McLloyd a nami un reka di ping pong, anto e di cu mi keda dal e bala den laira, mi ta bai bin. Anto el a bini a mi ta dal e bala ketu, e di cu mi, Wow! Bo por tene bala des bay e yunga ping pong? Mi ta mende, No, nunca! Tres luna despues nan a bai Trinidad cu mi pa representa Corsou. Tres luna despues? Tres luna despues. Despues di cu inicio, wow! Corecto, des e tabata algo cu ta mi ta kere un talento natural e tabata ta. Anto asina la bira. Bo no bin pon so voli si e ta ba si otro deporte tambe? Si, mas si. Volleyball? Volleyball, korekto. Mas si volleyball na Hulanda den Sky Jumpers. Temporada mi tabata studia na Hulanda, anto mi a bin Kòrsou, mi tabata den Hurricane tambe. Ok. Si. Si. Bo tin mas famia tambe den volleyball, to? Sí, mi tin algun. Mi sa sigur ku nan ta bini mi famia, pero nan tur tin fam dami ante. E fam personal den deporte di, di bolibol esei ta importante. Ok, banda di bo parti aktivo, despues tambe bo estudio i tambe kuminsá traha na FDOC, awor aki presidente di FDOC. Kiko ta motivashon ku bo bai e elekshon komo presidente? Bon, mi ta kere ora mi tabata trahadó i nan komo sport and project manager, mi tabata mira hopi kos ku mi ta bisa ha bo krisín por otro òf no otro so por nos por move mas efisiente riba sierto kosnan. Mi tin ku bisa ku e direktiva ku asina promé a hasi un trabou bon. Numa cu awor aki mester tin continuidad. Dus mester realmente nan skibi strategische beleidsplan cu nan ker a ehecuta den kuater aña. Nan traha un national talent en topsport ontwikkelingsplan. Pero e parti cu mas ta ban ehecute awor, manera e mester wor ehecuta, mi tabata sinti un tiki falta di dje. Kisas no nos a haña suficiente tempo, pero mi tabata sinti van no, e kos aki por otro. Of I mi, mi ta pensa di un parti manera, esaki tambe por bai otro, vooral e parti innovacion den deporte. Anto ya, sowiso den uitvoering, je kan niks doen, bo paha si masha, anto e nan si sinta komo presidente of vicepresidente of den bestuur, si bo por, bo por make some decisions. Anto ya, eigenlijk, pa mi ta hopi honesto, mi no a pensa pa postula mes ora. ora mi kaba di paso mi a retirá na FDOC, dus mi a entregá mi ontslagbrief, den momento ei mi no a postulá mes òf mi no a pensa pa postulá. Sòri ku mi ta kòrtau. Importante ku bo menshoná esei, ke men ba tuma retiro no konsientemente pa bai, no? Postulá komo presidente. Sigur? Yes, sigur. Paso tin rumor tambe den kaya. Bo mester sa tin e rumor den kaya ta p'esei nos tin bo komo invitado awe, bo no sa e klaridat. Korekto. Ta tin ta tin rumor ku ba ba plania i ba entregá bo retiro neha di e eleshon Tanto cu bo campaña bon corre cu imperdibel. No? no te verdad. no te verdad, ok. A mi te iba mi clarifica e cos na. Sí, ok. Pero e bedoeling no tapa tata, mi te cora mi a um, mitsi cu mm -hmm. um, FDDK, mm -hmm. te gewoon así conocí, pues mi te trando y na. Mm -hmm. Maar mi cu FDDK, maar hay un hobby bon oferta. Mi tin cu bisa mi tambe ke bay dilanti cu a salares. Claro, so, mi a evalua esaki, mi na tumi mm. mesora. Mi ta cora, ma evalua, pensa, weet je, kiko ta mi pros en um, contra nan, paso kere mi mi estima FDOC. Mm. FDOC a trata mi hobby bon. Mm -hmm. FDOC a laga mi crece como persona, mas mm. que ta di momento nan cu tabata duro, mm -hmm. pero ma crece, ma bira un otro un Christine cu ma drenta. Es mi, mi ta di un dificult, un tiki dificultad di bay laga FDOC. Pero... Contra FDOC? Tres aña. Tres aña, ok. Pero mi ta kere pa bo krese den bida, bo tin ku sali for di bo zona konfortabel. Anto esei ta netamente loke mi a disidi di hasi, mi ke bai den e parti di desaroyo tambe, pasobra esei ta e parti hopi, eigenlijk mas importante. E FDDK ta e parti di desaroyo, e nan bo tin breda sport, depor den bario, depor na skol. Anto mi ta mane, ok, mi por duna mi aporte di parti di desaroyo, pasobra si e parti di desaroyo ta kana hopi bon, Mi ta kere topsport tambe, nos ta bin haña mas topsporter. Des esei ta eigenlijk a laga mi yega na e desishon van nò, mi ta bai tuma mi ontslag. Mi tin ku bisa mi a tra pa mi drenta den FDDK tambe. Nto su Omar nan a bisa mi, ei bini, mi a hasi un. Tuma ontslag bai FDDK of prepara pa FDDK i bai

Pero N ta zomar na bisa mi, Ey Christine, mi ta mira bo ta hasi un bon trabou den F-Talk anto bini, ma pasa den un prosedura. Des mi mester la hasi diferente prueba pa sa cu realmente mi ta capas pa hasi e trabou na FTDK. Anto esey a sali cu exito, gran exito. Anto eri mi di, Ok, besha, mi ta bay p'e challenge, pasobra mi ke crece, mi ke sali un tiki for di mi zona confortabel, Den FDO ka mi tin casi tur cos dominá y di en caba. Why not bay purba e banda cu ta sport tambe, pero completamente otro mundo di mundo, sport. correcto, si. Anterior ri mi dici di mi ta bay e challenge. Pa mi ta bay ta hopi honesto, mi no tabata interesá at all pa bay den niun boseur whatsoever di F-Talk. Paso mi di awor e ki F-Talk a bira. Cu pa ser de sashon mi ta bent'é tras di lomba, mi ta wak esí kico mi por aportá na dje, pero mi no ta bai solici, mi no ta bai den postulá den e bestuur. Esei tambe i m'a indicá tambe cu mi ta willing pasobra mi a tuma retiro anto mi tabata net bezig cu un project cu tabata siman olímpico. Mi no a bai laga e project, m'a caba e project na FDOC pasobra mi no ta haña ta great cu m'a cuminsá cu algu, e bestuur a hinca algu den mi man. Anto mi ta gun bisa e van, Weetje, boso a zoek het maar uit, pasobra mi tin gewoon un periodo di trinta dia ku mi por gun sèk af. Dus mi ta da teken na e dia final, unpaid, gewoon como boluntario van ma trap e lugá aki, e lugá aki brinda mi hopi oportunidat, esaki ta mi pay back at least des tin mi por hasi. Armata ku e dianan ta bai pa loke ta trata postulashon, Naturalmente mi ta traha den. So mi tabata mira tur e hendenan ku ta bini. Anto mi ta manda e oke, bichi, nan mi bai wak ken tur ta postulá. To be honest, ami tabata haña ku FDOC mester di parti inovashon. Hopi bia mi ta mira ku e mesun hendenan atrobe ke tuma e batuta, e mesun hendenan ke hasi e kosnan. Mi no tin nada kontra di e hendenan aki, nada personal kontra di nan. Pero mi ta mira si ku kan hon anders. Dus why not tin un hende ku un tiki mas vishon. cu por haci e trabou un tiki mas otro. Pasobra mi a mira, si mi ta mira e bostur aki te, anto te cos aki ami ta haña netamente por bay otro, dor di un, tin un tiki mas vision of tin un tiki mas modernisacion. Anto net e hendenan y mes ta bin postola, ami ta haña vrak teken van con ta bay para cu F-Talk, si nos keda. Yo mira mira, mirando e candidatonan pa dicidi cu bo ta postola bo mes. Correcto. Anto yo rimidi, bo sa? Ya, mi ta bai postulá mi mes. Eigenlijk, promé ku mi a pensa pa presidente, mi di nan mi bai pa hopi un komisaris òf hopi un bestuurslid. Pero ora mi a mira tur e presidentenan ku hopi rèspèt, mi di hopi rèspèt pa tur, mi di bo sa, Tur e personanan tambe konosí, hopi konosí den deporte na Kòrsou. Hopi konosí, hopi rèspètá. Meneer Franklin Mathilda di tènen si mesa un persona hopi rèspètá. Rosa Martina ta un meneer den atletismo ku su pashon pa atletismo hopi di rèspètá. Children for Night tambe mesun cos. Pero mi di bosa toch e, e comité olímpico, comité olímpico di Curaçao aquí mester un tinta nobo, mester un change. Anto mi ta kere esei ami ta por a haci. Mi tin cu bisa cu mi a bel Shedrick Magdalena, mi a bel algun otro persona mas cu ta presidente actual cu ta haciendo un bon trabao mi ta haña, mi a puntra nan di como sa. Di otro federacionnan di deporte. Di otro federacionnan. Bosa no ta postula. Anto ya ora mi a tende, No, mi ta mania ku e Christine, let's do it yourself. Bai postulá pa presidente, bo por. Anto esei ta loke mi a hasi. Mi no a kore un kampaña di henter un luna, dos luna. Bo ta kontestá pregunta ku un ora siña. Pasobra tambe tin den kaya papia ku bo ta henter un kampaña ku eseinan, no ta berdad? No. No? No, mi te kere. Como prepara pe pa e um, e eleccion? Bo. Cu hende nan sa toch cu e ta Christine me se vota. Paso resultado di eleccion pa palabra kla. Cor- correcto. Lastra pa lastra nan Christine. De wega. Pero broertje, bo sa, mi no te kere cu ta e campaña, ma core campaña di un dia. Ok. Un dia ma invita e Un federacionnan. dia of un luna. No, un dia. Un dia, ok. Un dia m'a invitá e federashonnan bin sinta, bin tende daadvèrkelijk kiko ami ta para p'e. Anto para e federashon no por a bin, m'a manda mi an presentashon via whatsapp. Pero mi kampaña no ta un kampaña di un dia. Dus, ku mi bis'é, for di mi. Comienso na tra na FDOK mi meta tabata ta of mi mi job description ta comunica cu e federacionnan, yuda e federacionnan zorg pa tur ora bo tin contacto cu nan pa ora tin proyecto e federacionnan bin mey. Kico a pasa? Mi a sinti cu e federacionnan aki mester a wordo tende cual esaki no tabata sosode regularmente. Ando ami na telefon y nan ta mi trabou cu un hende bel mi bisa mi mi tin send pa pa Aspafiko, ik zeg maar iets. Mi no tin cent pa aspafiko, ja, mi no por bisé, ey, besa F. Doc tin dies mil florin pa bo. Pasa tuma cent. Pasa tuma cent, paso e no ta mi decision. Pero kiko si mi por a haci cu e persona aki? Mi por a go an extra mile. Ok, mi no por yuda bo cu esaki, kiko otro mi por yuda bo? Bo ta kere mi por traha un flyer pa bo? Bo ta kere mi por bel un hende pa un tra limpia bo tereno pa bo? Anta esey mi a haci el uit eigen wil, di mi F-doc no ta a paga mi pa traha un flyer pa un federashon pero m'a go un extra mile pasobra mi ta para einan pa sirbi e federashon. P'esei nan federashon a apresiá di bo. Anto mi ta kere si tabata e kampaña koré sin mi tabata sa ku lo mi postulá. Sa p'esei mi ta me keda kòrda semper suerte ta ora preparashon ta oba okashon. M'a prepará p'e periodo aki basikamente m'a hasi mi trabou. Mi a hasi mi trabou, anto e djes ocho votonan aki ta bata konfirmashon ku mi a hasi un bon trabou e tres añanan. Mi a komunika ku e federashon nan ku mi no por a yuda nan tur ora, pero mi a siker a tende nan. Anto kada bes mi ta bota buska nan drechi, kon a bai? Oke, splika mi un tiki mas, pasobra binti ocho federashon, binti ocho deporte mi no konosé, pero e federashonnan aki a siña mi konosé diferente otro deporte ku mi no tata sa di dje. Den mi tempu liber mi tabata bishitá torneonan lokal ku tabata sosodé, mi tabata keda te lat papia ku nan, sin Enkel lo tabata sa, pero djis pa mi sa, pasobra ora mi tin un brand, un federashon, kual ta nos federashon madre ku tin binti i ocho yuchi, mi mester sa kiko tur mi yuchinan ta hoendi dje. Binti i ocho yuchi djes ocho basha pa bo? Korekto, dus anto binti i tres so tabata te. Dus engeluk esei tabata e kampaña ku ri. Awor ke komo presidente kiko e meta ta, e meta prinsipal? Bon, e meta prinsipal mi ta kere pa nos ban traha efisiente. Pana di ese. Patrones dicen. Correcto. Tin? Bon pregunta. si no tin, con ta llega na dje? Bon, mi no por bisa cu no tin. Ok. Numa cu um, no sta riba un parti di break even na hockey, dus mm -hmm. no sin gewoon caba, paso cora ma tuma overvee di e directiva cu tabata tei. Anto mi tin cu gewoon Ku ta tur kos bek in gareel. Wak, ok, e aki nan mi por kita, aki nan mi por pone, kon mi ta home fix pa nos yega fin di aña. Dus mi no por bisa no tin, ni tin. Estatus finansiero a wòrdu kita un tiki difísil pa mi wak e overzichtelek, pasobra ahinda tin federashon ku mester haña sèn. Pero un cos si mi sa cu mi prioridad, of henter e bestuur su prioridad awoki ta ban realmente traha pa e federacionnan. Tin hopi federacion cu no tin nan jaarrekening den jaarverslag in orde, pasobra nan tambe tin nan directiva, nan directiva tambe a baha por ta bay laga nan cu henter un responsabilidad cu nan tambe ta tin cu backup. Enton pasobra nan ta yuda den e pidi? E pida ey, pasobra prome cu, prome cu mi bay na, ok, ken mi ta duna hacen, ken mi no ta duna hacen, mi mester sa cu nan ta account dus nan nan ta nan ta come in aanmerking pa esèn Sí. anto si nan no ta come in aanmerking pa esèn anto mi ta sinta tres aña ta coge nan sèn paso nan no ta come aan- in aanmerking pa esèn mi ta perjudica uiteindelijk e atleet E atleta, correcto. of mi tin cu bay a wak ok as pa fico zeg maar atrobe bo no ta bo no tin bo jaar rekening bo no tin bo jaar verslag con mi ta bay yuda bo yega na dje pa bo structura con mi ta bay yuda bo structura bo federacion pa asina huntu bo strukturá henter bo beleid òf henter bo maneho pa asina bo por yuda e atleta. Oca Christine kon federashon ta yega na Seng? Tur nan sa papia hui di binti ocho federashon. Tur binti ocho por ehèmpel ban bisa taña dies mil elu pa aña òf tin taña mas ku otro dependendo kon kosnan bai. Depende na kiko? Bon, awor aki manera e tabata ta antes, ta cu e federacion ta entrega un bepaalde begroting, anto a base di e begroting ey e ta haya un antal. Tin un verdeelsleutel, esaki un comision ta cree'le, nan ta bisa, ah, esaki ta haya tal, esaki ta haya tal, esaki ta haya tal, e ta pasa door di bestuur, goedgekeurd, ok, nan ta haya asina. Con nos ta bay haci awor aki? En realidat mi no sa esei. Mi ta kere si ku un federashon por haña montante a base di su prestashon. So, por ehèmpel, si mi wou bon atletismo, tin Glenka Antonia ku a kohe medaya pa nos den Weganan Sentroamerikano i Karibe, Weganan Suramerikano. Eigenlik e ta e federashon tambe ku tin ku haña mas ketu un èkstrachi pasobra su atleta ta presta. Juist. Por ta nos papá ke basá riba resultado, etcetera. Tin un máksimo i un mínimo? No, no. Numa ku nos ta haña un bepaldu supsidio for di gobièrnu. Dus ta di esei nos ta parti. Esei tambe tin un máksimo ku mínimo? Esei e gobièrnu? Te hende ta mene e mesun kos. Dus, ta einan nos ta haña, nos por bai pidi pa nos haña mas. Pero mi ta kere awor aki promé ku. E loke ta e mesun kos ei? Por tanto, mi sa cu bo kier haci menshon di dje. Ta algo cu nos por pidi mas, mi bisa nos den e caso aki, ta como e federacion madre, e FDOC, pacu subsidio di tur nos federacionnan? Si, semper e federacion por pidi pa adicionele subsidi. Ok. Bo tin un motivé? Bo tin un motivé cu nos por dunele, esey ta hangt af, pasobra si binti ocho bin pidi pa adicionele subsidi e ta bira un tiki, e ta bira un tiki Es un omo geluk pa nos. Pero nos tin un metodologo awor aki. Atrobe ke bestuur bieu a bin kuné. E metodologo aki ta haciendo un sumamente bon trabao. E metodologo ta wak, ok, kua federashon tin atletanan, bo sa, op hoog nivou, e ta haci mene un onderzoek, etcetera. Dus ora un federashon bin puntra mi, bivurbeeld. Paseng of bin puntra F-Doc Paseng pa bai un wega ku kisas no ta un representashon di pais Kòrsou i no wèra nos ta bai finansié si òf no. Entonces ta hopi bon tambe pa den kas nos hasi un òndersuk van ey, si e kompetensia aki e ta efisiènt, ta un kos datwerklik ku nos mester finansiá, si nos finansié ki tugevoegde waarde e tin pa nos pais, pa e federashon, pa e atleta. So henter un òndersuk tin ku wòrdu hasi ku den pasado esaki no tabata sosodé. Ora den kompetensianan internashonal, momentu ku bin invitashon, por ehèmpel, weganan sentroamerikano, djis pa menshona algu, kon ta disidí kua deporte ta bai kompetí? Ke men e deportenan ku e delegashon di Kòrsou ta bai partisipá? Kon motibu bosan ta yega na dje? Bon, awor aki nos, manera mi a indiká nos sin e metodólogo, esaki ta kohe tur e deportenan. ku e tin informashon òf èiklèk tur nos binti ocho yuchinan, e ta wak kua di nan tin e atletanan òf tòp nivo, e ta hasi un ònderzuk a base di resultado di e wega, manera awor aki nos ta bezig den kontienda pa weganan bolivariano na novèmber. Na novèmber di aña aki. Di e aña aki, pero e ta wak. Ku finansias ta okey pa bai? Um, nos ta bezig den conversashon cu Ministerio di OECS, pero atrobe nos ta bezig den bestuur mes hunto cu e metodologo cu tin e comishon, e comishon di Topsport nos ta bezig even pa evalua con esaki ta bay sigui, pero e comishon di Topsport ey hunto cu e metodologo ta indica van ok mi tin cinco atleta den contienda akinan, E sinku naki mi ta pone un advies rapport pa esaki nan sinku bai a base di tal y tal y tal criteria. Mi ta duna un voorbeeld, si Glenka awor e kiso personal best ta un ochenta y sinku, ke ta bula un ochenta y sinku haltu. Anto ora bo wak na weganan Bolivariano, un ochenta y kuater, dos aña pasa a koe oro, Glenka e ora y ta bira un opcion pasobra e ta un medaya cantidad. Mi ta kere awor aki den nos strategisch beleidsplan nos ta bai indica esei etapa ta tei caba, nos tin cu echt pone e sport database como prioridad. E sport data base ta netamente un un proyecto cu tin cu OICS, FTDK tambe ta forma parti di esaki, pa nos crea un data base pa sa precies cuanto hende ta haci deporte na Curaçao y riba cua nivel. Dus por ehempel, mi cu un voorbeeld di Glenka, bo ta hinca Glenka den e sport data base, bo ta mira, ah, Glenka Ta un meter nobenta, e ta bula un ochenta i dos, e ta hasi hou spring, e ta forma parti di Curaçao su Athletic Bond, awo ke ta biba Hulanda, etc. Ora bo ta bo tin e database aki, bo ta mira mesora den un tiro kuantu atleta ta praktika vòlibòl, kuantu ta praktika atletismo, anto riba kuater riba top sport nivo ku bo mesora bo pek nan asina ke, anto por manda nan huegos pa representa bo pais. A base di kiko bo sa ta opta? Deportistanan individual òf deporte di ekipo. Esei atrobe ta e trabou di e metodólogo, basá atrobe deporte di ekipo ta un tiki mas difísil. Difísil i mas gastu tambe. Anto hopi mas gastu, manera awor e kiwekenan bolivariano ta den evaluashon si beisbòl tambe por bai, pero tambe nan por ta mira prioridat. Por ehèmpel, beisbòl a hasi un bon trabou na Sentro Amerikano i Karibe. Kuater aña pasá anto òf tres aña pasá anto. Si bo bisa oke bo ke bai ku beisbòl sentroamerikano i karibe otro aña paso tin posibilidat na medaya e ora kiu bo ta bai kis? Bai wega nan bolivariano òf por ehèmpel agi bai invertí pa e bai karibian kòp pa e klasifiká pa e bai wega nan sentroamerikano i karibe? Des tur e deportenan aki èinklik mester tin un yar plènin pa wak kiko ta e aktividatnan lokal i internashonal pa huntu ku e metodólogo Evaluá nan tantu depor di ekipo komo depor di individual pa wak fo wecha esaki ta un prioridad òf nos por spar sèn akinan hinka sèn akibanda na preparashon. Anto si ta henter un ònderzuk unu ta bai skapá bo sèn, anto al final bo ta èg enfoká riba e atleta efisientemente bezig. Bo konta ku bo direktiva, bo sobra miembronan tur ta pensamentunan tur wowo ta den mesun direkshon? Nan nishi den mesun direkshon si nan ta bisa? Si. Si? E ta bai? Si, mi tin ku bisa ku mi direktiva tambe ta. Mi direktiva ta kla. Sí. Paso, tin ku bin un atleta serka òf e biaha ki no ta asina? Sí, tin ku bin un atleta E ta- e serka. ta oké kaba? No, nos no tin e atleta paso nos tin bai harma e komishon di atleta. Oké. No tin un komishon di atleta am, aktivo, dus nos tin ku bai restrukturá esaki, aktivá, manda karta pa e federashon a wak kua atleta ke forma parti di e komishon di atleta. Esun ku bira presidente di e komishon di atleta e ora i ta bira i di shete den bestür. Awor aki e bestuur ta konsisti di seis. Nos a nombra así, nos a vota así pa e tesorero, ku ta señora Sofian Marian. E SG, sekretaris, ta señor Clifton Agatha. Anto e bestuursledennan, òf no, mi visepresidente ta Paulus Berkenveld. Anto nos bestuursledennan ta. Alexander Macaya ku Sherry Howell. Si, ami ta haña hopi great kon e bestuur tin ka den otro paso. Tur hende hopi ligá na deporte tambe. Korekto. Hende nan hopi ligá na deporte, dos hende di den sporten. Anto nos tin Macaya ku ta di prensa, pues mi ta kere nos un tim uní, tur hende fresh, nobo. E trabou, sòri ku mi ta kòrtau, e trabou den FDDK, ku ta un federashon ku tòg ku ta kòrda bou di FDOK, Ku bo ta presidente, kon kon kon esei ta bai? Bon, mi tin ku bisa ku FTTK no ta kai bou di FTOK, pero nan ta dos diferente instansia diferente. Mi ta kere hopi bia ta tin un imágen van nos ta enemigu di otro, pero en realidat nos mester traha huntu. Bèrdat tin sierto kos ku no por tin direkte invloed, por ehèmpel FTTK tin raad van toezicht, p'esei, oké, gobièrnu ta financia mas tanto tambe ta gobierno su baby nos tin un board of directors des e ta nos ta un federacion nan ta un fundacion. Pero enta un conflicto pa in di interes pa abo cu trabao ni nada? No no mas si cu mi ta haña hopi great cu awor e ki nos por sinta na mesa pa tin un directe samenwerking hopi ta bisa si FTTK ta bay cu FTOK no. Abo cu presidente saliente Jean Francisco cu e relacion ta? Bon, Sí? sí. Sigur? Sigur? O ta tin un konflikto? No, No? nos a tin, nos a tin nos conflictonan Pero di cosnan- trabou, cosnan pero cana y ta sí, suposto e cosnan regla. no ta nada personal. Ok. Mi tin cu bisa, si cu m'a verwacht cu den mi bord lo bay tin hendenan experiencia cu lo a yuda guia mi, pasobra mi ta, mi ta acepta mi tin treinta i dos aña, helaas, esey no a sosode. Pero ya, nos ta bay keda... Normalmente cu ta tin e lesion bacana tur a lanta bay lagao. Si. Ya, anto di así ta tanta decepcion. Ya, el a hurt un tiki, to be honest. Pasobra bo sa ta hendenan cu bay look up na dje, hendenan cu bai semper mira. Nos por a tin nos conflictonan. Bo mes sa, mucha yòn cu hende un tiki mas grandi, mi ta mete discuti cu mi mama. Mi ta pensa otro, si. Nos ta pensa otro, pero mi tin hopi, hopi respect pa hendenan aki, pasobra nan tin trayectorianan largu den deporte, experiencia den dirigi deporte. Anto ora mi a postula tabata for a good cause. No ta pa mi. A hinga yu hende laga yones sinti nan malo. Tur reunin sa cu Cristina tra bini pa tra netamente pe deporte. Corecto. Anto. P'esei tambe nos ta termina bo. Sa otro wea bo tempo a yega. Tempo a yega. Si. Papia djentante pero proximo bia nos lo invita y nos ta bai den mas detaye. Danki. Awel bo. Pa acepta nos invitacion. Danki na bo brotje. Ok. Danki na bo. Y esei tabata Christine Dania Reacket. Gen gen ta logra kipe reacket. Cinco categoria campeon den un ai. E tabata hunto cu nos. Sa wea p'e conta su historia esei ta. Nos aktual presidente di FDOK. Ku esaki tambe nos ta despedí di bo i un esora invitá bo tambe pa e próksimo episodio di Game Over kaminda tur wega kaba.